Aşalyň muny. Geljekde gelip boldy diýen. Salam hormatly adamlar. Nesip bolsa şu gün başlap C programmirleme diline giriş giriş tapana başlap. Häzirki planym sentýabryň başyna çenli dowam etmekçi. Hepdede bir sagat. Belki ne iýunyň 20-sinden soň kanikula çykýar. Şondan hepdede 2 sagat etmek etme mümkinçiligimiz bolmagy mümkin. Yani edil häzirki wagtça planym sentýabryň başyna çenli hepdede bir sagatdan neme etme gözanyp ýanda. Şol 10 ýaş hepdedat bolarmy ka diýen takmynan. Indi bu gün birinji sapamyz bolar. Indi soragyňyz bolsa isteseňiz çatdan hem berip bilersiňiz. Bir ýa-da mikrofon açyň sorap bilersiňiz. Nesip bolsa

Braýan Kernigan bilen Denis Riçinki. Indi umuman maslahat berilýän kitaplaryň biri-de. Kitap barada aýdanymyzda, eger näme diýseňiz, indi şu taýy goýjak häzir. Şu taýy goýdum, eger gerek diýseňiz, iňlis dilinde alyp bilersiňiz. Ýaman gowy kitap. Gowy kitap diýýän başyndan soňuna çenli gowy düşündirýär. Nemeler zatlar bar, o mysallar bar, çözerin diýseňiz. Indi men şu kitap boýunça türkmençä terjime edip, şu kitap boýunça geçerin nesip edenden. Indi näme üçin programmirleme öwrenmeli? Şu birinji sorag. Programmirleme birinji bilen adamyň çagaň çaga üçin çagalar üçin gowy bolarmyka diýen. Adamyň näli hem kan näli imaginationy ýa-da iňlisçe bir ugur tapyjylygyny täze zatlar oýlap tapmaga bolan birnäçe itergi berýär. Programmirleme köp neme öwrenmek. Meň pikirimçe çagalara ýedi, sekiz, sekizinji klasdan ýa-da altynjy, ýedinji klasdan başlap öwretmelimika diýip pikir edýän. Sebäbi programmirleme öwrenmek arkaly birnäçe täze açyşlar bir ýa çagaň kellesinde pikir kän bolýar-da. Şolary durmuşa geçirmek üçin köp zatlar näme edip bilerimika diýip pikir edýän. Indi kimleň şu gatnaşýanlaryň içinde programmirleme ýazmak tejribesi bolanlar barmy? Bar bolsa eliňizi galdyryň häzir. Zoom'da elini galdyrmak funksiyasy bar. Bilýän bolsaňyz. Hede şu wada galdyrýan içim ýok. Programmirleme tejribesi bolan adamlar üçin hasam gowy bolar. Programmirleme diýilýän zat köpräk ýazmaly. Näçe köpräk ýazdygyňça şonça gowuran kütýär-de adam. Diýjek bolan bir gezek näme elbetde on ýaly gaty ýiti zehinli adamlar hem bolýar ýöne esasan köpräk ýazyp öwrenişip gitip şeýdip öwrenmeli. Esasan hem bir näle diýsem hem serýoznyrak bir proýekt boýunça işleseň şonda has gowy öwrenýäňde bolmasa häzir öý iş zat bolsa mysal üçin şu zadaçany şu meseläni çözmeli diýilse adam näme diýär bir gezek etjek iki gezek etjek üçünji gezek etmesen goýbersin diýip goýberýärde. Emma öňde serýozny maksat goýsaň Birki sapar edip bilmesede eýdýä beýdýä internetden bolýa zat edýä adam etmek bilen bolýa adam. Indi edil şu wagtky biziň ulanýan kompýuterlerimizde von Neumann arhitekturasy diýilýär. 1945-nji ýylda Princeton uniwersitetinde von Neumann tapan modeli. Bärde nämeler bar? Birinji input device bar. Soň output device bar. Ýagny girýän maglumatyň girýän ýeri bar, birim çykýan ýeri bar. Ortada da central processing unit diýilýär, CPU hasaplaýan nokat bolýar da. Hasaplaýan nokadyň üçin esas näme? Kontrol lojik bar. Ýagny inisiýadan if bolýardy. Eger de diýip, demek barlap, şoňa görä urturýan kontrol lojik bolýar. Bir arithmetik lojik unit bolýar. Olam matematiki hasaplamalar edýär. Birim memory unit diýilýär. Memory unit durana ýady bolýar. Ýagny ýaňky inputdan alnan maglumatlary ýazmak, pozmak, şo zatlary emele getirýär-de. Häzirki kompýuterlerim şu model boýunça işleýär, edil häzirki şu wagt ulanýan kompýuterlerim. Indi programma programma näme ilki bilen şondan başlaýaly. Programma meseläni çözmek ýa-da belli bir täsir ýetirmek, ýagny algoritmany ýerine ýetiren görkezmediň yzygiderli bolup durýar. Şu wagt biziň ýazýan programmalarymyz. Oňa iňlisçe flow chart diýilýär, ýagny e, bir zadyň çözmek üçin yzygiderlikde nähili nemeler, prosesler edilmeli. Ilk bilen şu algoritma sözüni gowy düşünmek meň pikirimçe gaty möhümmikä diýen. Näme üçin möhümmikä diýen? Sebäbi mysal üçin täze başlan adamlar köplenç algoritma nämedigini bilmän köp näme edýärler, wagt ýitirýärler. Mysal üçin algoritma boýunça indi ýönekeý dil bilen düşündirjek boljakda. Ýumurtga indi tutmaň algoritmasy nähili? Hemme bilýän käte pikir edýän. Sebäbi algoritma diýen çylşyrymly zat zatmyka diýen diýip pikir edýär köp kişi. Ýa-da mysal üçin şu tanyş eşiden çagalar zatda şuny ýaly kompýuter programmir öwrenip ýörenler bar. Program ýazyp başlapdyr, zat edipdir. Epes wagt soňam soraýar. Näme algoritma näme diýip soraýar. Intägem şoňa düşünmändir-de. Şoň üçin ilki bilen bilýän zadymyzy algoritma öwreli. Mysal üçin ýumurt gaýnatma algoritmasy näme? Birinjilik bilen näme edýäň? Irden turduň, ýumurt gaýnadasyň gelýär. Birinjilik bilen ýumurtgany alýaň. Alandan soň ýumurtgany gaba goýýaň. Gazam ýakýaň elbetde. Gaba suw doldurýaň. Soň daşynam ýuwmaly diýip maňa duýduryş berýärler. Ilki bilen daşynam ýuwmaly eken. Gabyň aşagyny ýakýaň. Ondan 7 minut ýaly gaýnadýaň. Indi bilemok, aňyrda ka 7 minut gaýnadýardyk ony bärik gelenimiz bäri 12 minut gaýnadýar. Elbetde gazyň täsiri bar bolaýmasa. Soň sowuk suwa salyp 3 minut ýaly garaşdyrýaň. Näme üçin garaşdyrýas? Sebäbi 3 minut ýaly sowuk suwa salyp garaşdyrsak daşyny artmak ýeňil bolýar. Indi şu görýän zadymyza algoritma diýilýär. Ýagny bir zat etjek bolsaň, şoň yzygiderligi nämeler etmeli, şoň ýazylan bolsa algoritma diýilýär. Indi köplenç kompýuterde programma ýazamyzda iň edilýän ýalňyşlaryň biri ilki bilen algoritmany ýazyp başlamaly. Algoritmany ýazman başlasaň, näle diýilýär, gitjek ýoluň doly kesgitläp bolunokda, ýöräp barýarkaň düzüp giderin, onýaly düşünje bolmaly däl. Ilki bilen

Indi umuman alamyzda CD-li näme dikitýär-de? Middle level language okutýar-da. Indi diller, programmirleme diller birnäçe böleklere bölünýär. Mysal üçin, maşyn dili bar ilki bilen. Ýagny uniwersitet hatda geçeniňiz kä bolmagy mümkin. Ol has nähili diýsem, gidişik bir zat etjek bolsaň köp zat ýazmaly bolýar-da. Iň pes birinji derejesi maşyn dili bolup gidýär. Ondan soň CDL ýaly middle level language-ler bolýar. Ondan soň object oriented language bolýar. Eýýäm ol has ýokary dereje bolup gidýär-de. Indi C biziňki middle level language bolup gidýär-de. Şu wagta çenli programma dilleriň içinde iň köp ulanylan, iň gowy nähili diýseňkäm, iň köp ýaýran dilleriň biri bolup durýar C dili. Indi biziň SNG-niň territoriýasynda esasan Pascal, Delphi zadam ýaýran, ýöne bütin dünýä ýüzünde göz öňüne tutsaňda, C dili iň köp ulanylýan dilleň arasynda bolup ýaly. C ilk başda 1972-nji ýylda Denis Riç tarapyndan Bell Labs işlenip düzülen. Onsoň C ýadyňy we dil konstruksiýasyny pes derejede elektrik üçin etmek üçin has ýönekeý bir düzüjiniň kömegi bilen düzülip, iş wagtyny minimal goldaw bilen maşyn görkezme täsiri täsirli kartalaşdyrýar. Ýagny mapping bolup gitýär-de. Indi Syn barada aýdamyzda, iň esasy emeleriň biri Unix operasion sistema C dilinde düzüldi. Ýagny Linuxda şu adam kernel diýerlerde şonuň strukturasyna seretsek, hemme zat C dilinde ýazylan. Indi size sorag, Toyota Corolla awtoulagyna näçe sany prosessor bar? Eger mikrofonyňyz ýok bolsa, nämedenem ýazyp bilersiňiz, chatting window-dan. Jogap barmy? Bir diýä, Tom Hanks. Maksat Mätijem 50 diýä. Näme üçin bir diýip pikir edýäň? Indi göz öňüne getirse bir laptopda, şu meň laptopumda näçe sany prosessor bar? 12 sany prosessor bar takmynan. Indi men kompýuteriň proses kompýuterinde 12 sany prosessor bardygyny göz öňüne tutsek, Toyota Corolla-da bir prosessoryň barlygyny göz öňüne tut, deme, bir näle diýsem kan. Bire görä köpräk mika diýip pikir edýän. Elbetde, maksat 50 diýýä. Maksadyň jogaby dogry diýip kabul edýän. Sebäbi internetden seretdim, umuman alanda, Orta derejeli awtoulalarda ýüz, iki ýüz aralygy prosessor bar. Indi maglumat hökmünde buna mäli hemkem. Sapak hemä gyzyklyrak geçmek üçin hemem mäli prosessor, kompýuter barada düşünjäni birazajyk emele getirmek üçin şuny arasynda şuny ýaly soraglary goýarys. Elli sany prosessor nämeleri bar? Mysal üçin, ruçkasyndan, ruçkasyndan başlap, mantafony bar, kartasy bar, hersi üçin aýratyn birnäçe prosessorlar ornadylan içinde. Ýa-da her gapyda, ýa-da başga birnäçe ýerlerinde takmynan elli sany prosessor bar diýip kabul edilýär-de. Indi kompayler gurnamak meselesi boýunça indi siz nähili program ýazmagy göz öňünde tutýaňyz? Siziň hemmäňizde kompayler barmy? Häzir näme etjek adymyzy? Indi programmany iş etmegiň birnäçe usullary bar. Mysal üçin, men özüm nämede işleýän? Kompaýler gurnamak üçin men şu wagt Windows sistemada oturýan, işleýän. Windows-yň içinde men Linux-da işleýän. Sebäbi näme üçin? Linux-da işleseň has oňaýly hasap edýän özüme. Sebäbi C programmany ýazanda hakykatdan işleýänini duýup bilýän. Oň üçin näme edýäň? Eger Windows işläp, Linux-da program ýazyp işletjek bolsaňyz, onda Oracle-dan VirtualBox gurnaýaňyz ýokarky linkden. Men gruppa uratdym nemäňizni, şu prezentasiýany. Soň Ubuntu-nyň Linux nemesi bar, ISO faýly bar, şony gurnaýaňyz. Ondan soň täze Ubuntu Linux maşyn gurnan bolar, ýagny ISO faýly install edýäňiz içine. Ondan kontrol alt gurnap bolandan kontrol alt T basýaň, terminal açylar. Onda şu yerden Hello CD programma gur ýazyp başlap bilýäňiz. Indi men häzir nämäni ýeňki zatda gurnalar meň sistemamda. Ctrl Alt T basýaňyz, indi şuny ýaly özüme terminal işlemän gowy görýän. Elbetde bu zatlar kyn bolmagy mümkin. Siz üçin näme maslahat berýän? Häzir ilki bilen Siz üçin näme maslahat berýän? Indi şu saýty görýäňizmi? tutorialspoint.com onuň kompazisi online page. Häzir şu linkini näme deýin men? Näme chat wideo goýdum linkini. Şoňa girseňiz şu taýda gün programmany ýazyp e, iş edip bolýar-da. Girip biliňizmi? Demek Giren ortadan ilkinji jümüşmüze başlaýar. İlkinji jümüşmüz umuman ehli programlama dillerinde ilkinji jümüş salam dünya hello world diýip ýazýarlar. Şimdi ilkinji jümüşmüz ekrana salam dünya sözlerini çap etmeli. Onu çap etmek için bärde çölden urnuş var. Şuny ýazyp görüň ýankerde. Häzir bir minut. Share screen. Şu ekran çykdymy hemmäňizde? Giren bolsa onda şuňa ýazýaňyz. İlk bilene include std io.h ýazýaňyz. Soň int main diýýäňiz. Onsoň skopany açýaňyz, ýapýaňyz, içinde-de printf hello world diýip ýazýaňyz. Soňam return 0 diýip ýazýaňyz. Ýazdyňyzmy? Indi ýazan bolsaňyz, mikrofon açyp bilersiňiz käbirleriniz, isleseňiz. Ýazan bolsaňyz, indi şu taýda execute diýip bir komanda bar. Çep tarapda ýokarda. Görýäňizmi myşkamy? Şu execute bassaňyz, iş edip sag tarapda netijesini görkezýär. Ine hello world tipýardy şu taýy. Ýa-da bolmasa, näme diýip ýazardy? Salam. Dünýä diýip ýazardy. Täzeden execute basýas. Salam dünýä diýip ýazdy. Sag tarapda görýäňizmi? Indi bärde include-dan başlaýaly, indi şuda düşündirip başlajak. Include std.io hash diýip bir neme bar, library diýerlerde. Ingilisçe kitaphana bolýar. Ýagny Steam öz içindäki bar bolan komandalary, komandalar azrak bolup durýar. Mysal üçin, gündelik ulanýan programma, näme, nähili funksiýalaryň zatlaryň bolýar. Şon ýaly funksiýalary ýazýarlar-da, kitaphana emele getirýärler. Mysal üçin, std.io hash bolanda standart input-output bolýar-da. Ýagny standart giriş-çykyş diýip terjime edip bileris türkmençe. Şu kitaphanaň içinde printer funksiýasy bar. Ýagny include diýmek içine goş diýýär. Standart input output hash kitaphanany içine goş diýýär. Onsoň aşakda C dilinde funksiýa diýip funksiýalardan emele gelen. Ýagny birnäçe funksiýalar we funksiýanyň içinde başga funksiýany çagyryp bolýar. Indi bärde esasy zat näme? Main diýip funksiýa bar. Main funksiýa bolanda indi C dilinde ilki bilen nirden başlamaly? Näme? kompile etmäge ilki bilen main function açýar. Ondan mainin içinde sadece goşut neme var? Yaylar var görýän mi? Şu yayın içine şu funksiýanyň içine girýän maglumatlar içine girmeli maglumatlar bar. Mysal üçin ýaňky funksiýamyzda neme, ýaňky algoritmimizde näme bardy? Girýän zatlar nämelerdi? Ýumurtgalar dogry dämi? Funksiýa näme edýärdi? Gaýnadýar, soňra sowadýardy. Dogry däl, gaýnadýan funksiýa bilen sowadýan funksiýa bar. Çykýan zat näme? Taýýar önüm, ýagny gaýnan ýumurtga çykýar. Edil şon ýalak, şu intiň içinde başda int diýip bir zat bar, int. Int diýmek integer diýmek. Ýagny çykýan zat näme çykýar funksiýadan soň? Integer çykýar diýýär, netije. Girýän zat näme? Hiç zat girenok. Näme sebäp salam dünýä diýip ýazýar. Şu zat girýän zatlar ýazmaly. Skobkaň içinde. Buna printf salam dünýä diýdik. Soňam return zero. Return bolanda yzyna näme gaýdyp gelýär funksiýadan? Ýagny bärde näme üçin nol gaýdyp gelýär? Sebäbi mysal üçin funksiýa ýalňyş gaýt mysal üçin ýalňyş netijeleri çykaran wagt halatynda return 1 ýa 2 diýip bilýäs sen. Ýani şu taýda noluň gaýtmagy diýmek. Näme, şu funksiýanyň içinde hiç problema çykman nol gaýtdy diýmek-de. Häzirlikçe şu näme iş edip gördümi? Şu programmany salam dünýäni. Düşünükli, onda Indi ilkinji programmany ýazamyzda, birinjilik bilen näme programmanyň tekstini bir ýerde döretmeli ilki bilen. Dogry dämi? Birinji birinji etme zadymy? Ha, ol hasam gowy, siýahatlar hem edip bilersiňiz. Ýagny bärde o hiç hili library zat ulanman siýahat bilen edenler bar aramyzda. Gaty gowy. Ýagny library hökman ulanma diýlen zat ýok, ýöne soňy bilen seretdiňizde printfde bir näçe nemeler bolýar, içinde ulanmak üçin nädip spesifik diýilýär, ýörite zatlar bar-da içinde. Soňy bilen uly programma ýazyp başlamyzda. Indi şu wagt hemme kişi ýaňky internetde kompýuter ulanýarmy, özüniň kompýuterinde kompýuter barmy araňyzda? Yani, misal üçin, kimler Windows ulanýar, kimler Mac ulanýar, kimler Linux ulanýar aramyzda? Windows ulanýar. Windows haýsy kompaniýa ulanýar? Yani, gurnadyň bir programma. Ya ýaňky ýerde näme ulanýarmy ýaňky? PHP faýlyň içinde kompil edýärmi? Programma bar özünde diýýäňiz. Elbetde, Ýagny web interfeýsi ýaňky PHP saýtdan ýaňky kompile edýänler üçin häzirlikçe bolup biler. Häzirlikçe ýaňky PHP faýly kompile etseňiz problema ýok, ýöne soňy bilen äl biz sapa dowam etdigimizçe öz kompýuteriňizi gurnasaňyz gowy bolar, haýsy-da bolsa bir kompailer. Indi öz kompýuteriňizi gurnan halatyňyzda näme edýäňiz? Programmanyň tekstini bir ýerde döredýäňiz. Onsoň programmany oturyp ýazmaly. Şol programmany ýüklemeli, soňam iş etmeli. Ýagny kompile etmeli. Soňam çykyşyňa nirä gidenini anyklamaly. Mysal üçin Linux-da zatda haçanda kompile edýän welin başga bir a out diýip başga bir faýl, ýagny şoň netijesini binary faýl edip bir ýerki ýazýar-da. Düşünikli Windows Code Blocks ulanyp görmedim. Ýagny ýaňkälak programmany ýazyp kompile edip ulanyp bolýan bolsa. Ýöne menden size maslahat eger uzagyndan programmirowaniýe boýunça dowam etjek bolsaňyz Linux gowy bolar. Ondan ýaňky mehaniki jikme-jikle özleşdirilen hemme zat deňeşdirilen aňsat bolýar. Ýaňky şu zatlary oturyp bir ýerde ýazyp, soňra bir output faýla çykaryp, asyl bolmady şon ýala etseňiz gowy bolar diýýän. PHP nimede de saýtda däldi. Indi ýaňky ýazan programmamyz nämelerden ybarat? Asyl programma gizlenen halatda işleýär. Indi bu CPU diýip bir prosessor bar kompýuteriň içinde. CPU diýip CPU diýip edilýär ýaňky zatlaryň hemmesi. CPU nirden alýar? RAM-dan alýar maglumatlary. Yani RAM-yň içinde birnäçe maglumatlar emelinden ulanyş bolýar. Olar diskden alýar eger gerek halatynda. Indi C programmasy ullugyna garamazdan, näme funksiýalardan we wariablelerden, üýtgeýänlerden ibarat bolýar-da. Wariable bolanda näme bolýar? Wariable bolan türkmençe terjimede üýtgeýän zat bolup gitýär. Indi mysal üçin siziň öňüňizde nämeler bar? Mysal üçin, eliňizde öýüňizde un bar, soň näme bar diýeli? Alma bar, birim çigit bar diýeli, dogry dälmi? Şu üç sany zadyň içinde zaşy uny nämede saklaýas? Uny saklaýan gabymyz üýtgeşik bolýar. Almany saklaýan gabymyz üýtgeşik bolýar, çigidi saklaýan gabymyz üýtgeşik bolýar, dogry dälmi? Edil şonuň ýaly wariableler bar. Wariable bolanda nämeler bolýar? Integer bolýar, double bolýar ýa-da string bolýar. Integer bolanda näme bolýar? Integer bolanda sanlar bolýar. Double bolanda näme bolýar? Double bolanda bitin bitin däl sanlar bolýar-da. String bolanda näme bolýar? Harplar bolýar. Ýagny birje bir birje harp saklamak üçin bir integer, bir näçe integer saklajak ýerimiz gerek bolýar-da. Indi kompýuteriň saklaýyş görnüşi hem ýank integeri, double string saklanda şoň üçin ýer aýryp goýýar hökman suratda. Siz näme variable näme diýip göz öňüne tutup bilersiňiz, ýagny başlaýanlar üçin aýdýan. Ýagny gap diýip göz öňüne tutup bilersiňiz. Mysal üçin integer a diýende a diýip bir integer, ýagny bir a diýip bir gap sakla, men şoň üçin şu sanlary saklajak. Şoň ýaly göz öňüne tutup bilersiňiz. Düşünmeýän ýeriňiz bolsa arasynda saklap sorap bilersiňiz. Ýa-da ýazyp bilersiňiz, eger çekinýän bolsaňyz. Onsoň funksiýanyň içinde näme ýerine ýetirmegi hasaplaýyş amallaryny kesgitleýän jümleler we üýtgedijili hasaplama wagtynda ulanylýan bahalary saklaýarlar. Funksiýa bolanda, mysal üçin diýeli, ýene ýanky awtoulaga geleli. Dogry dälmi? Toyota Corolla, ýanky maşyn ýasalanda näme edipdirler? Bölek-bölek bloklar aýryp çykypdyrlar, dogry dälmi? Näli tutuş bir kompaniýa näme diýýär? Diňe Mantafon ýazýar. Ýene bir kompaniýa näme diýýär? Diňe bardaçogyň içinde airbag ýazýar. Şon ýalak ýaňky ýaly funksiýa näme gerek? Bir uly zadaça çözjek, uly meseläni çözjek wagtyň ýaňky meseleleri kiçi-kiçi böleklere bölüp, hersi üçin aýratyn funksiýa ýazaňda, haçanda bir problem bardygyny göz öňünde tutuň, mysal üçin, bir funksiýany birnäçe ýerde ulanyp oturan wagty her gezek şony şo zady çözjek wagtyň şu funksiýany çagyrýan ýekeje funksiýa ýazyň. Şoň üçin gerek bolup durýar-da funksiýalar. Mundan soňky saparda daha sow geçip gideris. Indi ýaňky biziň mysalymyzda, ýaňky biziň hello world ýazan mysalymyzda, biziň mysalymyzda main atly bir funksiýa bar, dogry dälmi? Adatça isleýän adamy funksiýa berme hukumymyz bar. Ýöne main hökman suratda bolmaly. Ýagny kompýuter Kompile edende ýaňky birnäçe kod ýazaňsoň, şuny işletjek wagty ilki bilen main programmadan başlaýarda, şondan aşa işletip başlaýar. Bu her bir programmanyň bir ýerde esasy bolmalygyny aňladýar, ýagny programma başlanda şondan başlamalygyny aňladýarda, main-den. Indi ýaňky aýdyşym ýaly kompiler bolmadyklar üçin edil şu sapak we soňky birki sapak üçin şu ýokarky link ulanyp bilersiňiz tutorialspoint.com Compaxi online PHP diýip näme bar? Şu taýda kompaylar bar-da gurnap oturmasyz. Indi ýaňky programmamyza gaýdyp geleli. Ýaňky ilkinji setre include standard input output hash ilkinji setir kompaylara e, adaty giriş çykyş kitaphanasy barada maglumatlar goşmagy aňladýar. Funksiýalaryň arasynda maglumatlar habarlaşygyň bir usuly bolup durýar. Yani funksiýalar barada ýaňy aýdyp geçdim. Indi funksiýaň içinde ýaňy main-iň içinde ýaňy düşündiripdim, programmaň içinde-de. Ýagny main diýip başlandan soň, ýagny mysal üçin int main diýip şuny ýaly ýazyp başlanyňyzda int birinji int nämäni aňladýar? Ýagny funksiýa nämäni gaýtarjagyny aňladýar. Main-den soňky skopkaň içinde nämeler şu funksiýaň içinde işlemek üçin girmeli maglumatlary görkezýär-de. Ýöne birinjide çylşyrymrak bolmagy mümkin, soňabaka işläp başlansa has gowy düşüner. Indi funksiýa jümleleri, ýagny bir funksiýanyň içinde edilmeli işler ýaýlar bilen örneje ýokarky görkezilen ýaýlaryň arasynda görkezilýär. Esasy funksiýa indi biziň mysalymyzda diňe bir jümläni öz içine alýar, ýagny printf hello world şony görkezýär. Ýagny bu funksiýada Hello World argumenti bilen printf gelýär. Printf çykyş çap etmän kitaphanasyny söz bolup durýar. Indi soňundaky ters tikýän bölmek bilen ne bar? Slash n. Olam new line karakteri diýmek. Bu simwoldan soň täze setire geçip çep tarapdan ýazyp başlaýardy. Nemäň özi? Kompaylaryň özi awtomat. Mysal üçin şuny ýazyp göreliň. Ýaňky zatda. Birim programma ýazanyňyzda emme sintaks ýerlerde sintaksa üns bermeli. Mesela ýekeje harpyny ýalňyş ýazsaňyz hem kompile edýän däldir. Ikinjilik bilen hem alignment diýerlerde şuny ýaly setirleri gönjedip ýazma enne ýetseňiz gowy bolar. Näme üçin gowy bolar? Sebäbi soňy bilen uly programmalar ýazanyňyzda bir enne ýetseňiz şuny ýaly ýazma dowam edýäňiz. Emma endik etmän ýaňky bulamujur ýazyp başlasaňyz, ýalňyşlary tapmak kynrak bolardy. Indi şu programmany hakam paýlaşsa näme çykarar diýip pikir edýäňiz? Hello world diýip çykarar diýýäňiz. Düşünikli. Ýene bir emet göreli. Raşyn. Salam. Listarla çykarýam ne dokony. Eziz adamlar. Şunu ýala çykarýar. Salam diýä. Oturuw ýa-da slash t bolanda tap bolýar da beýle süýşürýär. Saz üçin şuda ýene bir zat ýazsak has düşünikli bolar. Şunu ýaly etsek. Execute diýer. Salam diýer. Salamdan soň tab goýar. Tab bolanda näli hemkem bir 4-5 sany boşluk graf üçmek bolýar-da. Mähriban ýazýar. Mähribandan soň aşakda aslynda programmamyzda bizde eziz aşak setirde durady, dogry dälmi? Ýöne muňa garamazdan, ýagny kompýuterleriň özi täze setire geçenok. Şo yzyna ýelmäp gitýär. Yzlykan yzyna goşup gidýär-de hökman suratda. Haçanda siz New Line karakter goşaňyzda karakter. Şonda aşak täze setre geçýär. Şu sizem bir özüňizem bir barlap görüň, isleseňiz. Nokat çykmaz diýýäňiz. Nokat ýok-a, nokat nirde bar? Salamdan soňky nokat. Salamdan soň nokat ýok a biziňkide. Ýagny diýjek bolýanym, kompailerda ýazyşyň ýala çykar diýip pikir etmeli däl-de. Bul diňe näme edýär? Buýruklaryň yzygiderli bolup durýar. Muny ýaňky ýaly kompail täzeden işleýär-de, şonuň netijesini çykarýar hökmany suratda. Şonuň üçin şuny ýaly slash t, slash n şuny ýaly nemeleri ulanyp islän nemäňizi edip bilersiňiz-de. Kompailer oň içinde bolsa slash n kod görenok däl. Ýok, görýär. slash n bolanda şu goşa durnaň içinde slash n ýazsaň şu täze täze setre geçýär. Mysal üçin ezizden soň adamlar dur aslynda biziň näli kodumyzyň içinde bile durady dogry dälmi? Bile durandygyna garamadan arasynda slash n bolandygy sebäpli müşderiden soň ezizden soň ne görýämiz şu täze ezizden soň täze setre geçýär adamlar aşakda galýar. Slash t bolanda tap bolýar tap. Ýagny, ýagny 4-5 sany boşluk goýýardy arasynda. Mysal üçin, 2 2 sany täp goýup göreli. 3 sany täp goýup göreli. Indi netijäni seredýän gördüňiz, 3 sany, ýagny 4-5 sany boşluk goýupdy. Awa, slash n bolanda new line, slash tab add soňky slaýdda bularyň hemmesini spesiýany berjek. Düşünmek ýeriňiz bar bolsa, düşündireýin şu wagt kompaniýalary sebäbi soňra slaýda geçjekde. Iň aşakda en näme üçin goýdum? Awa C++ hem şuň ýaly. Mende menä dogrymy aýtsam özüm mekdebe guşdykam Pascal ýazýardyk o wagtlar biz näme esasy Pascal modatda Pascal Delphi-de ýazýardym. Men dogrymy aýtsam C bilen C++ da gerek wagty ýazýan ýöne ikisiniň kan tapawudyny bilemok hem şeýle ýazyp gitýän özüm. Indi bärde de şu wagt C dilini näme üçin öwrenýäs? Sebäbi Mysal üçin daşary ýurt diller barada aýdamyzda da käbir adamlar bolýar mysal üçin öýünde hem türkmençe hem orsça gürleşilýär. Ýöne hiç dilem gowy bilenok. Mysal türkmençe de arassa gürläp bilenok, orsça da arassa gürläp bilenok. Şoň üçin hem näme diýýär? Mysal üçin ökje diýen sözi bilenok. Mysal üçin aýdýan-da. ne orsçasyny bile, ne türkmençesini bile. Şeýdibem hiç dilde özüni arkaýyn beýan edip bilenok. Indi biz näme üçin sini saýlap aldyk? Sini şu 15 hepdäniň içinde gowy edip öwrenip bilsek-de, bir dili gowy edip öwrenseň, soň beýleki dilde nämeler üýtgedip bolýan, eýýäm sen özüň nägiliseň çaklap bilýäň belli bir derejä. Hä, side şuny ýalyrak edip bilýär, Pythonda-da şuny ýalyrak zatlar bolýan bolmaly, netijä gelip bilýäň özbaşdak. Biz şoň üçin edil häzirlikçe sini bir gowy öwreneris, ondan soň başga dile geçmek kyn bolanok-da. Şu wagt men Python-da edil professionalny ýazdymmy, bir iki sany uly proýekt edip gördüm, ýöne onda da ýaňky ýaly bir sintaksyny çalaja öwrendim, ondan soň girip gitýän ýuwaş-ýuwaş. Yani diýjek bolýan adym, bir dil gowy öwrendiň, soň beýleki dillere geçmek ýeňil bolýar-da. Iň soňunda slash eni goýmagymyz düýp sebäbi men enlik diýip aýtsak bolar-da. Ýagny enlik edenligimiz sebäpli, ýagny tä setirden geçip goýsaň, käwagt ýadynda galan nokta yzyna sepleşip gitýär, düşüniksiz bolup galýar-da, şonuň üçin goýýan köplenç. en goýmasaň indi slash en goýmasaň indeksetirini başyndan goýubam başlap bolýar. Elbetde. Ýagny şon ýaly hem edip bolýar. Ýöne näli hem kam adam pikirlenende zat üçin kompaylarda sen slash en oýunda inni keter geçýän bilýän emma näli hem köp bilen üns berýän program program ýazan adamlaryň wideolaryny atda seret görseňiz Şu programmada täze setirden başlanda, iň soň setiriň soňundan täze setire geçende kem bolar, kem bolanokdy. Aslynda ýaňky başyndan slash ün guýup başlasaň bolýar. Ýöne adam pikirlenende kompailara görä pikirlenenokdy, özi nähili görýänini şony ýaly pikirlenýär. Şo sebäpden hem soňundan goýýarlar köplenç neme adamlar goýanlarynda. Indi ýaňky nemeler Spisigi bu prezentasiýany men gruppada goýdum. Eger näme gerek diýseňiz, bäri hem goýup bilerin. Ýagny, näçe backspace. Esas men ulanýanlama tab new line ulanýan esasy. Vertical tab zadyny kän ulanamok. Biram men ýaly double quote, single quote zat ulanýan, sonra willis ulanýan. Indi şu taýdan görüp, şoňa görä özüňizem ekran onuny çykaraňyzda ulanyp bilersiňiz şu zatlary. Ýaňky printf goşadynyň içinde goýaňdaky ulanylýan nemeler, karakterler bolýardy. Indi indiki soragymyz iPhone iPhone'lar haýsy prosessor ulanýarlar? Elbetde mikrofon açyň jogap berip bilersiňiz. Bärde näli dogry jogap berene sowgat ýa ýalňyş jogap berene käýinç islat ýok. Näme üçin umumy kompýuter älemi bolup geçýän zatlar barada biraz umumy düşünjämiz bolmagy bolmasy üçin arasynda şuny ýaly soraglar goýýan men. Arm diýýär Maksat. Biologistym Arm diýýär. Myrat Intel diýýär. Näme üçin Intel diýip pikir edýäň? Myrat. Indi iPhone barada aýdamyzda, iPhone'lar ARM prosessor ulanýarlar. ARM näme üçin ulanýarlar? Sebäbi ARM Maklar Intel ulanýar diýip bilýän, Murat. Dogry aýdýaň, maklar Intel ulanýar, ýöne indiki ýyldan maklarym ARM prosessory geçermikä diýip pikir edýärler. Sebäbi näme üçin? Intel prosessorlar köp towug ýa. Birinjilik bilen. ikinjiden hem nädedim çyşrymrak hasaplaýar. Çyşrymlyk hasaplaýany sebäpli şu indi Apple bilen Intel-iň arasynda birnäçe wagt bäri şuny ýaly Intel-iň prosesoryny düzümini üýtgetmek barada nähili diýsem kan duşuşyklar geçirildi zat edildi. Iň soň gelnen netije meň bilýänim belli bir netijä gelip bilmediler. Şo sebäpden indiki ýyldan başlap, ýani MacBooklar hem ARM prosesory geçmegi mümkin diýip näme garaşylýar-da, nesip edenden. Ýagny, bulam nämäni aňladýar? Sen tehnologiýa firmasy bolup, täzelikleri, täzelikleri açyk bolmasaň, seni aradan aýyrýarlar. Ýagny, ARM prosessorlar Intel ýa-da AMD-den gaty soň çykyp başlan, ýöne näme etdi? gaty ösüp gitdi we şu wagt indi kompýuterlerde de ARM prosessor goýmagyny öňe tutýarlar da. Indi mysal üçin iPhone barada aýdamyzda, şu iň soň çykan iPhone-da iki sany prosessor bar. Bira güýçli prosessor bar, biram ýo, pesräk prosessor bar. Näme üçin iki prosessor bar? Biri çyşyrymly hasaplamalar, ýaňky ýaly agyr oýunlar zatlar oýnanda, iş etmek üçin beýlekisem ýagny ýaly gündelik çähet ýa-da bolmasa surat surat alanda zadyňda kiçiräk işleri zatlary edeňde kiçi prosessor ulanýar näme üçin telefonlarda iň esasy zat näme bolup durýa batareý bolup durýa dogry dälmi esasy maksat telefonyň batareýi iň köp şu wagtky çykýan telefon islenene seretseň bir günden uzaga gidenok Ýagny biziň ulanyşymyza görä aýdanda, ýagny şo sebäpden aslynda iki prosesoryň durmagyň özi giden çykdajy diýmek adam üçin. Ýagny ony netijede biz töleýäs pullaryny. Emma muňa garamadan, ýagny tok ekonom etmek üçin, toguň effektiwini ulanmak üçin näme edýärler? Iki sany prosesor ýaly biri ejizräk, biri daýaw, güýçli. Yani ejiziragi pes rejimde işleýän wagty şonda işlemek üçin, daýawnam ýaňky agyr işler edilen wagty geçirmek üçin. Diňleýäniňiz üçin sag boluň. Kitapdan indi sapaga taýýarlyk gelende taýýarlyk gelip bilersiňiz. Başga-da sapak barada näli hem goşmaça teklipleňiz, zatlaňyz bar bolsa ýa-da şeýleräk geçsek gowy bolar diýýän bolsaňyz, onam kommentde ýazyp bilersiňiz ýa-da gruppa ýazyp bilersiňiz. Şunuň üçin şeýleräk tapawmyz. Soragyňyz zadyňyz bar bolsa aýdyp bilersiňiz.